Laal akka sabboontuu sabboontuun tiyya hin hatin osoo sun jiru giddiin nama harkistaa barate. Guys lamaan baay'isa. Waa takka kudha lamaan isaa Wayinee. baay'isu.
Imaan ah, mee imaan naa gargaaraa please. Raamata rabbi irraa garaan murru.
Wallaahi bargara. Qixaatti dhageeffadhu. Ah, Kalaas mukayyifa banadhulle qixaatii dhageeffadhu. Manaa eefaraayi. Maaliif immoo kayyama baratti? Ishi awwa guyyoo akka waan nama waaku wallaahi guyyoo obsaa waan guddaa takka naa kan nu deema seetire daandii abaa bool darbe akka gurraacha obsee nafti jela. Leetlii giiftar jee.

Wallahi isuma abdadhe yeroo duraa koottu mee anaa wal argina siin jedhe ishi isuma abdadhe
Tiyyaa siin jedhe baran tiyyaa siin jedhe si himina dhaga'uu didde. Please taaf godha ishi ah
Dhageeffadhu. Dabbaa latillee laadhattee itti dabalamtee anaaf si wallahi laati. Da- Ati maa naman hin fedhu hin si- si hin qixaaxamu laal dhageeffadhu hin fedhu hin qixaaxamu hin qixaaxamu maal irratti hin qixaaxamu hin qixaaxamu maal irratti ji dhagee giiftara walii hin xu'inu hin xu'inu abbaan fedhe si biraa dhufu abbaan fedhe si biraa xuquun jee an asabboontuun jeeni hin ta'u asabboontuu doorsisee hin furadhu hin furadhu Hin fudhadhu. Wallahi na wallahi na. Hin fudhu hin fudhu koon na fudhachiisi. Hin fudhadhu. Yoo fedhe niin miliqa. Kafallagaachuu hin miliqaan Wallahi ati amanuu taate kaa Min hin galuu hin taamataan. galuu jettee fudhuu fudhuu maali? Kafallagaachuu hin miliqaan lahu. Bakka. Min taamataan. Min fiddaanu. Hayi.

Akkasii moo akkasii miti? Ati giiftarri kee kam akka ta'e maaliif beeka ani bar sabboontuun tiyya Hin siin dhaga'i hin xuynuu hin xuynuu irra walii galle isaa walaala.
wallahi osoo waanuma feete jettee ammallee irra deebi'ee taphadheenuma si booyaa bar Yadee giiftar hin daanna kaan siin jee bar kalaas yoo barbaadde ka biraa namoo garuu de- am dhaga'i naafi yoo ammaan booda dhaga'i giiftara kiyya yoo xuyxe taphni hin bada siin qixaaxamu giiftarri ab- fedhu ab- wa- abaaboo haanaa kennu Maa akkas goote maa akkana goote hin jedhiniif. Yalla isima ala sima abda Yalla. dhaggeessi naan jette dhaggeessi. Let's go. Wallahi billahi naafi xuuyte hogguusin kansal godhee si jalaa miliqaan. Chaw. Yalla let's go. Please mee maal taatan se yoo taabtaabii gootan hoo bannaati miira keessa jiraa bara. Maal isin godhe bannaati? Maal isinitti balleessi? Maaloo naaf hima. Akkanatti muddaa. Akka asirra Iskiniina hundi keessanii yeroo shan shan. Yes, itti muddaa. Joolleen tiyya kunoo miira keessa galte wallaahi billahi. Yalla let's go. Heddomminni waa takka namaan godhu tokkummaa yoo qaban tokkummaa andinnat tokkummaa yes yes yes yes itti muddaa taap taap taap iskiriina Screen, please. Screen. Let's go. Screen. Screen haga dandeessan. Please hundi keessan miira keessa gala. Hundi keessan miira keessa gala. Hundi keessan onnee dhaban sombaa nama duutaa ilaal Oromoo. Yalla. Dabbish. Matto Almoo. Leenci ilma dagaa.

Kofiyaa namni qabdan kofiyaa. Kofiyaa namni qabdan please. Na shawwad.
Onnee yookaan kofiyaa namni qabdan. Wallahi na shawwad. Bannaatu please.
Please imaan gargaara. Waliin jettanii harka yoo ta'e. Please. Yaa rabbii kiyya sabbaa. Hey!

Guys dabiliidha jabaadha. Guys dabiliidha jabaadha. Dabil lamaan dabal. Lamaan egaa amma egaa kunoo. Yaa kunoo. Dirree kana lollee kana.
Yaa rabbi yoo mooyee dachii tan olii garagalchaa yaa mee nama hosisaara akka dachiin tun hin garagalle. Dachii tana garagala wallahi nama hosisaa. Please. Saa namni maal na jalaa ta'e.
Please yalla. Let's go please. Innis kuma kudhan hin seenu kalaas. Lamaan dabal.
Guys dabirii lamaan. Dabbal please please dabbee. Osoo dabiliin turi. Dabbish.

Tasfaa muruuma. Abadan an nama abdii muruu miti.
Abadan abdii muru haga duwwaa ta'utti. Okay, okay. E bakka okay taate dhaga'i takka takka okay. Aadde Aaddi bakka ka- kuni yoo si moo'e takka takka.
As birshuwee mee dura kana fixii san booda Silaa hin haasofna. fudhattu siin beeka hin fudhattu hin fudhattu siin beekaa qixaaxa hin fudhattu. Ni fudhadha. Kaal no takka takka bakka and land no siin beekaa misa naan si tolfatee bara. Takkaa miti namoo kalaas takka takkaa miti. Naan si tolfatee bar sii tana aan si beeku. Kalaas qixaatiidha.
Yoo tana simoo eeqixaata fudhatta kunoo simoo eeqixaata fudhadhu haa kayya. Yalla. Yalla naaf eeqixaata fudhadhu kayya.

Dura mee xiqqoon na dhaga'e kaalaan na Eh. jala dhufe jedhe. Inni isa dhiisi kaa inni me- mee atii tuni mee giftara kiyya irraa maal qabda qoy min alle shaanchi yenee giftar lay kimiyaa aderaa seeraa